Ev mucizên hewa bi hezkirîn. Tunel ser destê pêxemberên Xwedê dirust bûn. Erê boçî ez ji vê çendê hemiyê bêageh bûm. Erê tu bêjî Yûsif çi bîtin? Erê boçî nifş û binemala xwe bû me negot. Qedef derkeve ferê. Te jiyana min tarî kir û te nexweş kir. Min dane her çiyê fayde bûy. Belê pa min gewhereka geleka me li ji dest da. Xulî bi serê me werbî te ferê. Me ne bendek firûtiye. Belku me wal yek ji weliyên Xwedê ya jî pêxemberekê Xwedê firêkirî me yê firûtî. Ka bêje min malik. Ma te ezra xwe caniya peyvê tî da nedikir. Buçî me dilê lê pak û pir viyan nedî. Dilekê rohon weko rojê û xodîkê. Min kofrê pemî xudawenda îna evê bi desta dî ne çêkirin. Tu nê xudayê û sivî nebîtin. Divê te ez qerebûa vê çendê bidim. Ez dê tiştekî kem. Bi kî vekî? Baş bizana em nuke neşên çi bikeyn. Xwe bigire heta roj telît.

Wesa diyar e tu neyê keyfxweşî kurêk. Bo min zor xweş ez li vê re bim belê pa bo min ne xweş e ez bend bim. Erê sere derya me di gel te wekiya bendeya ye? Hîn wisa serê deriyê digel min kiyan ku ez kêrpa berziyê bêhim. Belê bay nûsa xwe dibînin ku hîç mê çêtir in. Dest xweş. Te çend bersiveka ciwan û cihê xwe de da. Min gelek bi ariya vî kurê heye. Çunkî ew xwendin û nivîsînê jî dizanî. Her tiştê wî yê baş û ciwan e. Bes ezmanî wî yê dirêj e û dibê din kurd bît. Ez hîvîdar im xwe tîna koçkel min biborîtin. Belê bi ezmanê min yê rastiyê dibêjît.

Erê ma kî daxwaza bo çûna te kiriye? Belêfa navçavê News Arsîfî hosa diyar dikin ku ew ji ni fişekê paqij e. Çi çêbûye Bazirgan? Diyar e tu li biryara xwe peşîman bûyî. Ha? Ne, ne, ne, ne.

Tu dibînî? Dilê wî neşit harîkarîya wî bi kes ji ber dîr ketina wî.

Ez jî hatîm navê te û welatê te ji te bipirsim. Û ez ji vê rê naçim heta hemî tişta nazanim. Min gote te, ez kurê bîrê me. Ne! Min ev tişta berîn kê di gulê bûn. Ez te demel sîndê bi xwedayê tak û tenya. Heke te hemî tişta bo min aşkira nekey. Li destpêkê divêtin tu suzekî bidem beramberî Xwedê. Ew nihênît ez bêj me te, divêtin tu aşkera nekî. Ez sozê deme te û sîngê dixwim Xwedayê Îbrahîm pêxemberî. Ez Yûsif im kurê Yeqûbî, kurê Îshaqî.

Min em gote te ev tiştê rîdayê hemî hezkirina xwedê bû û tu dizanî ev val ser min hatiye nivîsîn ez bême Misirê da ku peyama xwe bigehînim. Bo pirêka te ez gehştim spas bo te. Ez dê vê xeletiya xwe rast vekim. Ha, ha bigire. Ev e girêbesta bendayetiye. Nabera min û birayê te de. Bila li deftêya parastî bîn. û hişyar bî nede her kesekî û xulî biya min bigire û bila te haj gengeşa me hebîtin. Ez daxwaza lêborînê danme Bersîngê, serwerê Misrê Potîvarî. Belê pa ez yê neçar im daxwaza her weşandina girêbesa di navbera me de bikim. Min nevêt ez çî û çî bî bifirûşim. Oh, dest xweş, dest xweş. Berî demjimêrekê min tu danayî mirovekê têne gehiştî ji ber ku te cewhereka wekî Yûsivî ji dest dabû. Belê nû ketûyê hat yel ser hişê dixwe. Çunkî ez ê dibînim tu yê hatî vî zînetî bibey. Bes paçî çik ji destên te firî. Pêdivî bo berî firindê te Xizirê kiriba û bizana tu yê gîr û bûyî. Ey Xuda Necihê Bilind, her çi samanê min heye di vê dinyayê de ez ê berhevin bidem. Bes tu nê tu Yûsivî bo min bizivirînî eve. Baş e ma hewa çi guhinînin? Cenabê Rêzdar Pûtîvarî biryariya dayî ku bi hîç rengekî Yûsif bi hewe nazivirî. Ez jî yê dibêjme hewa ez yê peşêmanim ser firotina Yûsifî. Em Yûsifî nafiroşîne hewe û em ji vê re nacîn piştrast bin. Hêvî dikem van çivîlya dubare neke neve. Heger ez du dilna bime di zîndankirina hewe de. Zî be nemîne pêşa vit min. Ez ji vê re naçim ta ku Yûsifî digel xwe nebem. Payebilind,

Ew her du şejî wek û tundî bihêne sizadan. Ez dixwazê xwe di wê re dikeme ver. Ser xatira Yuzer Sîfî ez dil wan her duka bûrim. Ewan kesa azad ken. Pêdivî naket ew bihêne sizadan. Yû zersîf, erê nihêniya te çi ye ku ev bazirgane hemî jiyana xwe dikene di matirsiyê de ji ber te? Ma ez çi dizanim xatîna min. Bor bik ez jî tişt xwe nizanim. Çimkî çê ez û jiyan dev xwe bendekî nînin.

Ez çenda dilxweş im Rêzdar bo vê diyariya biha giran. Kalîma ma bila yû zersî baş serê xwe bişot û cilekê pak kene ber û paşî bînne def min. Tu bêne vê dixatîna min. Erê Zûleyxa te bêyîna derê ku ew ne wekî hemiyan e û wekî hemiya xwe bo min a çemînît.

Divê cahara ew nezivre be. Ez ji bêrê naçim heta Yûsifî digel xwe nebim. Te zanî? Ez yê dibêjim asmanê xwe bike devê xwe de. Eger dê peyvên te te de nekuştin,